Bono iga buna togokwana, ntore sure ng'a Simbarati oamoire this time round chosapoti ya William Ruto, otigire momura omwabo Doctor Keng'u Fred Matiang'i. Na gusii engima yaanchire ng'a omonto ogocha osupport in 2027 ni Doctor Keng'u Fred Matiang'i. Ekerogo kia obogavana in Kisii County, kereo ki negekong'u. Kero ki negekong'u tiga mbatebie, esabu goika yakwe. Na rero igaa ntete kobaroseria amang'ana abe rahisi. Kero obogambi buna obwo obogavana bwa Kweroni Kisii County, chinyomba chia gusii mpaka chiregererigwe

Ebirogo ebi bionsi pi ebibwate koba distributed ase chinyomba echio chiria chitanyare konyora chinyore in a the most fair way. Abanto abategereri iga aa chambate ebinto birao na abarigereri bane. Nyaria bare ebwate 150,000 registered voters approximately by now in 2027 nabo baramenyete ekero ngochia ko register bare. Abanchari bagatwara 64,000. Then south mugirango.

Lakini bono ebinto mbire aa totabanetie koeba, 2027 na ogokuna okoba. Simbarati etabanetie kobua ekerogo keria, onye gakogenda against Doctor Okengo Fred Matiang'i, abwo mpaka twarigereria buna abagusii ba Kisii County. Mpaka twarigereria ng'a whichever combination so long as ekoira Simbarati kaa, goika ekorekana. Na ekero ase mpaka bono tobe kobua nyomba kando, esegi erwanwe enkong'u. Because inche na Kisii mbarache ase asapoti Ruto, alafu emanye konyarekana ang'e ekerogo keria gia Kisii county kia obogavana nere simbarache eira. Ai! Tekoba fair. So as we speak today, goika tomanye ng'a ekerogo keria na ogokuna okoba, abwo goika to make sure ng'a ekerogo keria giachire ki? Ase matiang'i. Egento kende tobwenerete komanya na eke, ntokoigina oo chinamba chia abanyarwari one fifty thousand. abagetutu 124,000, na abamachoge 110,000. Goika totige koigwa ng'a abande nabange ntorakana, lakini the fact remains ng'a ki ekero okogenda ase eyio buna eye bono ya ogochia gofacea rati, mpaka chinamba chibe considered, igo gaki abagirango, abanchari, bonsi pi, tomanye ng'a aya na esegi bono tochi korwa na enkong'u. Fairness baadaye. Lakini korende, nimbwate various combinations ndoche ng'a chirache gokonya. Ekero tokogenda igaa, goika tomanye ng'a ntobwate the best combination, etimu ya the best, naende ntobwate the team that is the most fair. Timu echi yonsi mwang'igure abaanchu bane, abaarigereria, na chisapota chiane, timu echi yonsi mwang'igure. We have the most fair. and the best. The best one nere ribwate the highest numbers and the most fair nere riogoconsider baria batanya konyora. So the best one is this 150,000 chia Nyaribari na 124,000 chia Bagetutu. Echi chikogata 274,000 starting base. Abu simbarati moise koira obogavana

Omochie oka abwate 110,000 votes, omonyaria baria agacha na 250,000 votes. Bono bigochia chibere chikoreta 260,000 close to it is close to chia abagetutu. So that will be the most fair combination erachie gokonya omogusii bwa ense aitane ki naki na inche nakorire ki nanyorire. Gose enchera ndoche ebinto buna bikogenda kae omogirango

Bagirango Musa bakirogo this time round obo president intwe tokoa Matiang'i noo amenyete Nyamira aria Syokimau lakini aye nomogori ntomaete bo igo Matiang'i boibori bwaye mbogirango igo bono bogirango mbobwate bo president intwe timoka now inki ntahera obo obogavana bwa Nyaribare.

Totabaeti obogabana, chikura chiria gware aye fifty thousand, nkoira bare ase ase embarachi, ase embarachi ere obo- obo- obo- obogabana. So goika obo, naki nachakire ngoteba ng'a chinamba chia Nyaribari na Kitutu, mpaka tochi conside. Nimanyete ng'a Doctor ndare naro, but ngochi gokora nde analysis, onye onde are kagochi tari gochora matiang'i, ng'a ogochi kobua obogabana. Tokorigereria buya iga ladies and gentlemen, igo nere very clear ng'a onye obogabana boka Nyaribari.

Eh? According to me, that is the most fair combination toratware in Kisii County. Chinamba echi ibere chia 124,000 korwa Kitutu na 150,000 korwa Nyaribari nchikoba iginoda under the blue sky. Bono nare gosaba rende Etimu eria yokaranse na matiang'i, mokore egosori etimu ya matiang'i, mosifanye mchezo mobahatishe ekerogo kia Kisii County. Mobase gobahatisha, Kisii County tera teranyoa amagenderero, chimbarati, amagenderero atoroki na aya Ruto, ere aya aye ngai are, aya aye ngai are aria akorera atebi abanto korwa gesaanto aa nsoa in the last four years, two years, eke na eke na eke na eke nakorire, kera akonye Abagusii, inki akorire?

Gunizo mweire gocha gusini yake. Ase ki konyarekana ng'a buna bono buna bono inche mokua ngoka chividio igaa ngote ase mbarati kore egasi? Tingotacha Kisii County ase mati ase ase ase estadium maete ng'a abanto ba Arati nabo bare. Abamura baye bare kera ase, bagogoita bagokuba ekero gento bagoite so, Gunizo mwaiyore gusii ng'a bono ntogoexpress ourselves freely teri ngiya.